Hormatly Milli Lider, şu söhbetdeşlik boýunça bize wagt sarp edeniňiz üçin Size köp sag bolsun aýdýarys. Biziň ilkinji sowalymyz, Siz Türkmenistanyň we Hytaýyň, türkmen hem-de hytaý halklarynyň arasyndaky özara gatnaşyklary, umuman, nähili beýan edýäňiz? Bi gatnaşyklar nähili ýola goýulýar? Men siziň sowalyňyza jogap bermezden ozal, Şu interwýuny guramak başlanjy bilen çykyş eden CGTN teleýaýlymynyň ýolbaşçylaryna minnetdarlyk bildirýärin. Hytaýyň özünde-de baryp, onuň çäklerinden daşary hem köp millionly tomaşaçylary bolan abraýly teleýaýlymyň sowallaryna jogap bermek, iki ýurduň arasyndaky gatnaşyklary berkitmäge ýardam eder. Häzirki Türkmenistany has bir gowy tanamaga, onuň içeri hem daşary syýasatyň aýratynlyklaryna, biziň döwlet maksatnamalarymyza hem-de ileri tutulýan ugurlarymyza düşünmäge-de mümkinçilik berer. Indi bolsa siziň sowalyňyza geçeli. Türkmenistan bilen Hytaýyň biziň halklarymyzyň gatnaşyklaryny durguçyl beýan etmek üçin bi gatnaşyklaryň taryhy zatlaryny bilmek hem olara düşünmek gerek bi gatnaşyklaryň arasy hiç wagt üzülmedi we köp hem asyrlaryň dowamynda aýratyn geografik, syýasy, ykdysady we medeni giňişligi döretdi. A bu giňişlikde türkmenler we hem hytaýlar bilelikde ýaşap, özara gatnaşyk etdiler, tejribe topladylar we däp hem dessurlaryny kemala getirdiler. Bilimlerini, endiklerini, ruhy we maddy hem gymmatlyklaryny paýlaşdylar. Munuň özi iki ýurduň we halkyň bir häzirki gatnaşyklaryň derejesini we many-mazmunyny has-da berkitdi. Ine şu orada Türkmenistan bilen Hytaýyň arasyndaky dostluk, hoşniýetli goňşuçylyk we özara ynanyşmak däpleri kanuna laýyk ýagdaý boldy. Biz muňa buýsanýarys. Häzirki döwürde biziň özara gatnaşyklarymyz synagdan geçen we tassyklanan bilelikdäki asylly tejribämize, dogruçylyga, açyklyga esaslanýar. Ine, şu ýerde bir özboluşly resminama bolan Kasam şertnamasyny ýatlamak ýeterlik bolsa gerek. Oňa türkmenleriň ata-babalary Hytaýyň halky bilen biziň baryp zamanamyzdan ozalky kyrk dokuzynjy ýylda hem gol çekipdirler. Kasam şertnamasynyň adynyň özi iki halkyň özara gatnaşyklarynyň esasynda synag we mukaddes kadalarynyň goýlandygyny we görkezýär. Häzirki döwürde Türkmenistanyň we Hytaý Halk Respublikasynyň ýolbaşçylary örän baý taryhy esaslara daýanyp, hyzmatdaşlygyň şol ruhuny we däplerini dikeldýärler. Döwletara gatnaşyklarynyň taryhynyň müňýyllykdyr Beýik Ýüpek ýolunyň döwrüni uzap gidýändigine iki ýurtda hem düşünmek bilen garalýar. A bu bolsa biziň esasy uly gymmatlygymyzdyr. Dostlugymyzyň hem-de özara bähbitli, deňhukukly hyzmatdaşlygymyň hemişelik esasydyr.
Türkmen we Hytaý ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy nähili we haýsy ugurlarda ösdürilýär?
Syýasy-diplomatik özara hyzmatdaşlykdan başlaýyn. Hytaý Türkmenistanyň garaşlygyny ilkinjileriň biri bolup ykrar etdi. Ol bir müň dokuz ýüz togsan ikinji ýylyň altynjy ýanwarynda biziň ýurdumyz bilen diplomatik gatnaşyklary ýola goýan dünýäde ilkinji ýurt boldy. Iki müň on üçünji ýylyň üçünji sentýabrynda Türkmenistan bilen Hytaýyň arasynda strategik hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýmak barada bilelikdäki jarnama gol çekildi. Netijede, iki müň ýigrimi üçünji ýylyň ýanwar aýynda biziň ýurtlarymyz Türkmenistanyň we Hytaý Halk Respublikasynyň arasynda Bilelikdäki Beýannama gol çekilenden soň, hemmetaraplaýyn strategik hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ösdürmek barada aglan etdiler. Bi resminama türkmen-hytaý gatnaşyklaryň döwletara hyzmatdaşlygynyň ýokarym derejesine çykandygyny aňladýar. Iki döwlet daşary syýasy derejede netijeli hyzmatdaşlyk edýärler. Ikitaraplaýyn diplomatik gatnaşyklaryň we geňeşmeleriň usullaram hem döredildi. Iri halkara guramalaryny Ilkinji nobatda bolsa, Birleşen Milletler Guramasynda birek biregi gollamagyň tejribesi ýola goýuldy. Bu bolsa, dünýä we sebit gün tertibiniň örän möhüm soraglary boýunça özara düşünişmegiň hem-de netijeli usullaryň ýola hem goýulýandygyny görkezýär. Türkmenistanyň Bitaraplygyny Biziň halkara başlangyçlarymyzy Hytaýyň üýtgewsiz gollaýandygyna ýokary baha berýäris hem-de onuň üçin hem minnetdarlyk bildirýäris. Öz gezeginde, Türkmenistan hem hytaýly dostlarymyz üçin möhüm hem soraglara şol sanda Hytaý Halk Respublikasynyň çäkleriniň umumylygyna hem-de bitewüligine degişli soraglara garaýyşlaryny hemişe anyk beýan edýär. Biz Bir Hytaý syýasatyna pugta eýerýäris we Hytaý Halk Respublikasynyň Hökümetiniň bütin Hytaýa wekilçilik edýän ýeke-täk kanuny hökümet bolup durýandygyny tassyklaýar. Hytaý bilen köptaraply görnüşlerde netijeli hyzmatdaşlygy hem bellemek isleýär. Türkmenistan Hytaý Halk Respublikasynyň Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň esaslandyryjylarynyň biri hökmünde alyp barýan işine hormat goýýar. Biziň ýurdumyz hormatly myhman hökmünde Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň sammitine gatnaşýar. Şeýle-de biziň ýurtlarymyzyň öňe süren başlangyjynyň esasynda döredilen Merkezi Aziýa, Hytaý görnüşindäki hyzmatdaşlyk barha hem ösýär. Hytaý Köp ýyllaryň dowamynda Türkmenistan iň iri söwda-ykdysady hyzmatdaşy hem bolup durýar. Iki müň ýedinji ýyldan häzirki döwre çenli biziň ýurtlarymyň arasyndaky haryt dolanyşygy baryp ýigrimi esse artdy. Haryt ulanyşygynyň hem durnukly saklanýandygy hem-de her ýyl dokuz, on milliard amerikan dollaryna barabar bolýandygyny hem bellemek möhümdir. Biziň hyzmatdaşlygymyz esasy ugurlar bolan energetika, ulag, aragatnaşyk, ýokary tehnologiýalar pudaklaryny, dokma hem agrosenagat toplumlaryny hem-de ençeme beýleki ugurlary hem öz içine alýar. Nebitgaz pudagynda özara bähbitli hyzmatdaşlyk etmegiň bir özbaşy hem tejribesi toplandy. Hytaý Halk Respublikasynyň tejribesini we mümkinçiliklerini nazara almak bilen, dikeldilýän energiýa babatda geljegi uly bolan işläp hem taýýarlamalarymyz hem bar. Hytaý bilen hyzmatdaşlykda biziň ulag pudagymyz hem ýokary depginde bilen ösýär. Bu ugurda men anyk hem mysallary getireýin. Häzirki döwürde Türkmenistanyň demir hem ýollarynda hereket edýän wagonlaryň hem-de lokomotiwleriň togsan göterimi Hytaýda öndürildi. Hytaý wagonlaryny we teplowozlaryny satyn almakdan başga-da, Gündogar, Günbatar ugry boýunça ulag-üstaşyr geçelgelerini ösdürmekde hem-de hyzmatdaşlyk alnyp barylýar. Iki müň on dördünji ýylda uzynlygy ýedi ýüz elli kilometrden köp bolan goňşy ýurtlaryň çäkleriniň üstünden geçen Hytaý bilen Türkmenistany birleşen demir ýol ulgamy ulanmaga-da berildi. Soňky ýyllarda Hytaý awtomobilleriniň, esasan hem, awtobuslaryň hem satyn alnyşy ep-esli artdy. Biziň ýurdumyň Pars aýlagyna we Hindi ummanyndaky terminallara çykmak bilen, Hazar deňzinde söwda kommunikasiýalaryny ösdürmekde mümkinçiliklerini birleşdirmek üçin ähli şertleriň bardygyna hem ynanýar. Ine bularyň ählisiniň Hytaýyň Burguşak bur ýol başlangyjynyň Türkmenistanyň hem Beýik Ýüpek ýoluny dikeltmek strategiýasy bilen utgaşýandygyny bellemek isleýär. Häzirki şertlerde hakyky özara gyzyklanmanyň bolmagy Türkmenistan we Hytaýa iri ulag we logistika taslamalaryny durmuşa geçirmek babatda hyzmatdaşlygy üstünlige ösdürmäge-de mümkinçilik berýär. A bu bolsa, häzirki şertlerde Ýuwaş ummanyndan Atlantik ummana çenli ägirt uly giňişligi birleşdirip, Ýewraziýada ykdysadyýeti ösdürmäge kuwwatly itergi berer. önümçilik we tehnologik ulgamlarynyň hem-de senagat guşaklarynyň arasynda özara baglanyşygy emele getirer, köp sanly durmuş soraglaryny çözmäge, halklaryň ýaşaýşynyň we abadançylygyň hilini hem ýokarlandyrmaga-da ýardam berer. Agrosenagat toplumyna türkmen, hytaý hünärmenleri Türkmenistanda öňden bäri ösdürip ýetişdirilýän oba hojalyk ekinleriň aýry-aýry hem görnüşleriniň üstünde-de işleýärler. Biz şäher gurluşygynda hem ysnyşykly kooperasiýa, häzirki zaman akylly şäher üpjünçilik ulgamlaryny döretmäge-de hem taýýardyrys. we bu ugurda Hytaý dünýäde bir öňdebaryjy hökmünde ykrar edildi. Hyzmatdaşlyk etmegiň hem gün tertibinde ýokary tehnologiýalar, telekommunikasiýalar we hem kosmonawtiki ulgamlary hem bar. Garaz, görşüňiz ýaly, Türkmenistanyň hem Hytaýyň bi gatnaşyklarynda Gün tertibi has hem giňelýär, a bize bolsa diňe işlemek galýar.
Siz hyzmatdaşlyk etmegiň örän möhüm ugurlarynyň hatarynda energetika pudagyny agzap geçdiňiz. Bu ugurda işler nähili alnyp barylýar?
Ýangyç-energetika pudagy türkmen-hytaý hyzmatdaşlygynyň strategik ugrudyr. Elbetde, hem düşnüklidir. Biziň döwletlerimiz bu ugurda ägirt uly mümkinçilige eýedir. Ine, mälim bolşy ýaly, iki müň altynjy ýylyň aprel aýynda Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijiniň taslamasyny amala aşyrmak we türkmen tebigy gazyny Hytaý Halk Respublikasyna ibermek barada Türkmenistanyň Hökümeti bilen Hytaý Halk Respublikasynyň Hökümetiniň arasynda Baş ylalaşyga gol çekildi. Iki müň dokuzynjy ýylyň hem on dördünji dekabrynda gaz geçiriji ulanmaga berildi. Hem şol günden başlap, ylalaşyga laýyklykda Türkmenistan her ýylda kyrk Milliard kub metr ogly gazy iberýär. Iki müň altynjy ýylyň birinji martyndaky ýagdaýa görä, Türkmenistan Hytaý gaz geçirijisi boýunça Hytaýa dört ýüz altmyş milliard kub metr ogly tebigy gaz iberildi. Häzirki döwürde biz her ýylda iberilýän hem gazyň möçberini altmyş bäş milliard hem kub metre çenli artdyrmagyň üstünde bilelikde işleýäris. Ine şeýle gaz strategiýasy Türkmenistanyň we Hytaýyň uzak möhletleýin bähbitlerine. Ählumumy ykdysady ösüşiniň ýagdaýyna laýyk gelýär. Bu işde energiýa serişdelerini ibermegiň hem orny barha artýar. Bu deňhukuklyga, mümkinçilikleriň hem-de geljegiň germine esaslanýan hakyky hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryň ösüşini hem görkezýär. Ahyrky netijede bi turba geçiriji energiýa taslamalaryna ähli gatnaşyklaryň, öndürijileriň, üstaşyr geçirijileriň we sarp edijileriň bähbitlerini hasaba almagyň hakyky iş ýüzündäki mysalydyr. Şu ýerde Dünýä bazarlaryny energiýa, çig mal bilen ygtybarly we howpsuz üpjün etmek bilen bagly soraglarda Türkmenistanyň we Hytaý Halk Respublikasynyň garaýyşlarynyň ýakyndygyny hem bellemek ýerlikli bolar. Men ýene-de bir möhüm wakany hem bellemek isleýän. Hytaýyň CNPC kompaniýasy Türkmenistanyň günorta, gündogaryndaky dünýäde iň iri gaz ýataklarynyň biri bolan Galkynyş känini özleşdirmek boýunça halkara bäsleşigiň ýeňijisi boldy. Bu taslama tebigy gazyň her ýylda on milliard kub metrini goşmaça ibermäge niýetlenendir. Şeýlelikde, uzak möhletleýin bökdençsiz ulanmak üçin türkmen energiýa serişdelerini Hytaýa eksport etmegiň kuwwatly üpjünçilik ulgamlary bilelikde yzygiderli we gyşarnyksyz ösdürilýär. Türkmenistanyň gaz ýataklaryny özleşdirmegine köp ýyllaryň dowamynda gatnaşýan hytaýly hyzmatdaşlarymyz ak ýürekli işleýändiklerini aýratyn hem bellemek isleýärin. Ýurdumyzda hytaýly hünärmenleriň Işi dowam eder we hem giňeler. A bu bolsa iki ýurduň düýpli bähbitlerine hem-de Aziýa kontinentinde energetika durnuklygynyň we howpsuzlygynyň maksatlaryna-da laýyk gelýär.
Hormatly türkmen halkynyň Milli Lideri! Siz, umuman, türkmen-hytaý döwletara hyzmatdaşlygynyň gelejegine hem-de wezipelerine nähili baha berýäňiz?

iki tarap hem biziň halklarymyzyň hem döwletlerimiziň bähbidine peýdalanyp zerur bolan ägirt uly mümkinçiligiň bardygyna hem düşünýär. Ine şonuň esasynda degişli usullar döredilýär. Şolaryň hem biri hem iki müň sekizinji ýylda döredilen hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-hytaý komissiýadyr. Onuň işiniň maksady howpsuzlyk, söwda, energetika, ulag, ylym we tehnika, medeni-ynsanperwer gatnaşyklar ýaly esasy ugurlarda iki hem ýurduň hyzmatdaşlygyny üpjün etmekden ybaratdyr. Howpsuzlyk ulgamynda bi üç wehimi, terrorçylygy, ekstremizm we başbozarlyga, şeýle hem seredüsti jenaýatçylygyň dürli görnüşlerine garşy bilelikde göreşmegi hem aňladýar. Häzirki döwürde gol çekilen ikitaraplaýyn resminamalara laýyklykda, biziň ygtyýarly edaralarymyz hem kiber we biologiýa howpsuzlygyny üpjün etmegiň hem üstünde işleýär. Türkmenistan we Hytaý Halk Respublikasy sebit işlerinde netijeli we işjeň gatnaşyjylar bolup durýar. Hytaýyň goldamagy bilen iki müň ýigrimi birinji ýylda Türkmenistanyň başlangyjy boýunça hyzmatdaşlyk etmegiň täze görnüşi Owganystan bilen goňşy döwletleriň Daşary işler ministriniň duşuşyklary ýola goýuldy. Türkmenistan we Hytaý onuň işine bilelikde uly hem goşant goşýarlar. Ol Aziýada howpsuzlygy gorap saklamagyň, pugtalandyrmagyň we ykdysady ösüşiň aýrylmaz örän bir möhüm bölegi hökmünde Owganystana pugta parahatçylygy, ylalaşygy gazanmaga hem bu ýurdy dikeltmäge-de gönükdirilendir. Biz howpsuzlyk boýunça ençeme beýleki köp taraply ugurlarda hem bilelikde işleýäris. Biziň döwletlerimiziň Baştutanlarynyň söwdanyň hem möçberlerini giňeltmek, Bu onuň diwersifikasiýa ýoluny ösdürmek, ykdysady hyzmatdaşlykda hususy pudagyň ornuny ýokarlandyrmak boýunça bellän hem çärelerini durmuşa geçirmelidir. Ylmy, tehnologik kooperasiýa hem ýokary derejede möhümdir.

Biz häzirki döwürde öz gatnaşyklarymyzy ýola goýanymyzda, döwletara hyzmatdaşlygyň esasynda hem şulary göz öňünde tutup, olardan ruhlanýarys we şol gatnaşyklara-da daýanýarys. A munuň özi Türkmenistan bilen Hytaýa birek-biregiň öňünde umumy hem düşnükli we maksatlary goýmaga we olara ýetmegiň hem ýollaryny tapmaga mümkinçilik berýän örän hem möhüm artykmaçlykdyr. Bu işde medeni, ylym, bilim we gatnaşyklaryna aýratyn ähmiýet berilýändigi hem-de bu ugurda döwlet hem goldawynyň üpjün edilýändigi kanuna laýyk ýagdaýdyr. A bu bolsa dürli görnüşlerde özara medeni günlerini we ýyllaryny geçirmekde, sungat ussatlarynyň özara saparlarynda, çykyşlarynda, festiwallar we maslahatlary guramakda öz beýanyny tapýar. Häzirki wagtda Hytaýda Türkmenistanyň we Türkmenistany Hytaýyň medeniýet merkezini hem açmak barada gepleşikler alnyp barylýar. bilim ulgamyndaky hyzmatdaşlyk barada hasam aýratyn bellemek isleýärin. Ine, häzirki döwürde Hytaýyň okuw mekdeplerinde Türkmenistanyň raýatlarynyň on müňden gowragy okaýar. Türkmenistanyň dokuz sany ýokary okuw jaýynda we on sany orta mekdebinde hytaý dili öwrenilýär. Biz öz tarapymyzdan Hytaý Halk Respublikasynyň okuw mekdeplerine türkmen dilini öwrenmegini goramakda ýardam bermäge, ol ýere mugallymlary we hem hünärmenleri ibermäge-de taýýardyr. Bu bolsa biziň hyzmatdaşlygymyzyň geljegine maýa goýumlardyr. türkmen we hataý halklarynyň arasynda dostlugyň we özara düşünişmegiň aýdyň hem nyşanydyr. Gündogar senenamasy boýunça iki müň ýigrimi altynjy ýyl Bedew ýylydyr. Biziň ýurdumyzda şu ýyla Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan Bedew atly at-myradyň mekany ýyly şygar bilen geçýär. Men bi barada ýöne ýerden aýdamak. Sebäbi atlar, behişdi bedewler türkmen we hytaý halklarynyň bilelikdäki taryhy mirasynyň nyşanlarynyň biridir. Bar, biziň zamanymyzdan ozalky ikinji asyrda türkmen halkynyň hytaýyň imperatoryna behişdi bedewlerini, şöhratly ahalteke atlaryny sowgat hem berendigi oňat mälimdir. Munuň özi möhüm dostlukly, diplomatik we strategik hem waka boldy. Açylyň hyzmatdaşlyk etmegiň möhüm ugruna öwrülmegi üçin hem uly mümkinçilikler bar. Hytaý at synatlary Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň agzalary hem bolup durýarlar. Biziň döwletimiziň hem baştutany bu assosiasiýanyň prezidenti bolup durýar. Biz Hytaý at synatlaryny şu ýyl Türkmenistanda geçirjek çärelere çagyrýarys. Hormatly türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy! Siziň dünýädäki häzirki ýagdaýa berýän bahaňyz we bu ýagdaýlarda Türkmenistanyň we Hytaýyň orny barada soramak isleýän. Häzirki ýagdaý çylşyrymly. Ýöne muňa garamazdan ony kadalaşdyrmak we gapma garşylygy aradan aýyrmak, bir medeniýetden gepleşikler ýoluna geçirmek üçin mümkinçilikler bar diýip hasap edýär. Bu ugurda Birleşen Milletler Guramasynyň guraly hem mümkinçilikleri bar. Ine olary ulanmak zerurdyr. Bitarap hem döwlet hökmünde Türkmenistan gapma garşylyklara goşulmaýar. Şonuň üçin hem biziň ýurdumyz halkara gatnaşyklarynda güýç ulanmak usullaryny hem kabul etmeýär. Munuň özi biziň üçin diňe iş ýüzündäki syýasy sorag bolman, eýsem ilkinji nobatda ahlak bilen baglydyr. Sebäbi uruşlar ilki bilen adamlara, olaryň ykbalyna, durmuş ýagdaýlaryna, arzuw-hyýallaryna we umytlaryna zarba urýar. Uruşda bularyň ählisi bir pursatda ýom-ýok bolýar. Şoňa görä-de, häzirki döwürde uruş etmek üçin tagallalary iki esse artdyrmaly däl-de, şol uruşlary aradan aýyrmak üçin on esse tagalla etmeli. Ynha, şu ýerde men geçmişde bir parasatly şahsyýetiň sözlerini getirmek isleýärin. Bu sözler baryp orta asyr görnükli türkmen döwlet işgäri Baýram han Türkmene degişlidir. Ol parahat ýaşamagy başarmak bilen deňeşdirilende, uruşda ýeňiş gazanmak hiç zatdyr diýipdir. Türkmenistan we Hytaý parahatçylyga, hoşniýetli goňşuçylyga, ylalaşyga berk ygrarlydyr. Biziň ýurtlarymyz bilelikdäki dünýä syýasatynda ynanyşmagyň özara hormat goýmagy ykrar etmek üçin mümkin bolan ähli zatlary hem edýärler. Bu hem biziň doganlyk halklarymyzy we döwletlerimizi birleşdiren ýene-de bir hem berk esas hem güýçdür. Ýöne bi sowalyňyza umuman jogap bermek bilen, men syýasatçyna däl, Ýönekeýine raýat hökmünde öz pikirimi aýtsam, onda atylan ok hiç haçan yzyna gynanlak gaýtmaýar. Ol sen harbymy ýa-da esgermi, ýa ýönekeý raýatmy ýa-da çagamy saýgarmaýar. Sebäbi gynansak-da diňe hem pida bolýarys. Şonuň üçin eger-de biz taryha ser salsak, onda entäk uruşyň utan ýeri ýokdur. Men ine hem şu jümleler arkaly sözümi jemlemek bilen, dünýä adamzadynyň abadan, parahat we bagtyýar hem durmuşda ýaşamagyny arzuw edýärin. Hormatly türkmen halkynyň Milli Lideri! Köne dost höküminde siz Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpini nähili lider höküminde görýäňiz? Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy bilen biz indi mähirli dostluk baglanyşdyrýar. Hem köp ýyllaryň dowamynda biz ýurtlarymyzyň arasynda syýasy, ykdysady, ynsanperwer hyzmatdaşlygy ýola goýduk. giň hem möçberli bilelikdäki taslamalary amala aşyrdyk. Sebit hem ählumumy howpsuzlygy hem-de durnukly ösüşi hem gazanmak üçin mümkinçiliklerimizi hem-de tagallalarymyzy birleşdirdik. Başlyk Si bilen gatnaşyklarymyz hemişe açyklygy, özara ynanyşmagy hem-de aç-açanlygy bilen tapawutlanýar. Hytaýyň milli bähbitlerini erjel we hem aýgytly goramagy örän bir möhüm halkara soraglaryna jogapkärli çemeleşmegi Si Szinpine dünýä derejeli lider hökmünde abraý we hem hormat getirdi. Onuň ýolbaşçylygynda Hytaý ähli ugurlarda ajaýyp hem üstünlikleri gazanyp, bir geljek üçin hem maksatnamalaryny düzýär. Halk wekilleriniň ähli Hytaý ýygnagynyň hem-de Halk syýasy konsultatiw geňeşiniň ähli Hytaý komitetiniň ýakynda geçirilen sessiýalarynyň netijeleri we şolarda kabul edilen çözgütlerini muny hem doly tassyklaýar. Mümkinçilikden peýdalanyp, hytaý halkyny şu hem möhüm waka bilen gutlaýar. Başlyk Siniň halkara işi barada aýdylanda, onuň öňe süren dört sany ählumumy başlangyjyny bellemek isleýär. Şolar, ählumumy howpsuzlyk başlangyjy, ählumumy siwilizasion başlangyjy, ählumumy ösüş başlangyjy, ähliumumy dolanyş başlangyjy bolup durýar. Mende bu hem başlangyçlara ähli adamzat üçin strategik ähmiýetli we möhüm şertler hökmünde garaýar. Ine başlyk seniň hem bi dört başlangyjy Türkmenistanyň hem ösüş arkaly parahatçylyk dialog hem parahatçylygyň kepili ýaly ählumumy başlangyçlarynyň hem many mazmuny hem strategik ugruna laýyk gelýär. Bular biziň ýurtlarymyza hyzmatdaşlyk etmegiň has hem netijeli şertlerini we mümkinçiliklerini hem açýar. Men dünýäde howpsuzlygyň we durnukly ösüşiň örän möhüm daýanjy bolan Beýik Hytaý döwletini ösdürmekde Si Szinpiniň lider hökmünde aýgytly orny eýeländigine berk Hananya hem şunuň bilen baglylykda sözümiň ahyrynda Hytaýda ähli zat gowy bolsa, bütin dünýäde hem gowy bolar diýesim gelýär. Bu hem hormatly Si Szinpine berk jan saglygyny, maşgala abadançylygyny hem döwlet işinde mundanam beýläkde hem uly üstünlikleri Onuň hem beýik şahsyýet hökmünde dünýäniň lideri bolmak bilen Hytaýyň halkyna pajarlap ösmegi arzuw edýän. Sag boluň.